Madekwana ano ticha nguva vane nguva yemunamato tisati takumbira rubetsero gwedenga kuvheneka nyaya dzamwari dzakanangana nesu ngatinamate yedu baba vedu vari kumusoro kudenga chiedza ndechenyu isu tinogara murima anoziva ndimi hatizivi. Tinokuremekedzai nekukunamatai makanaka chitipaiwo kuona madekwana ano nokuhwisisa takumbira muzita ramambo Jesu amen. Now Bhaibheri ibhuku raMwari rino mweya waMwari unotaura uchishandisa vanhu vazhinji vanotambudzika nokuti Mwari unoshandisirei vanhu e, vakaita sesu but Asi ndizvo zvaashara kuita izvozvo. Mwari kushandisa vanhu, mweya wavo Mwari uchishanda uri muvanhu uchitaura nesu. E, vanhu vachitauravo nerurimi gwavo nokuhwisisa kwavo, asi unotsvaka zvokwadi Haarashiki nokuti Mwari wakaita chishamiso chokuti mweya wakashanda navanhu pakurinyora Bhaibheri. Iwoyo mweya uchipo kana nanhasi. E, tino tinorivhura kana tichida. Rubetsero gwaMwari gokutibetsera mumararamiro tine chido chokuziva kuti tibetsegwe kuti tinake. Mweya waMwari wakafemera vakanyora unodzoka futi unodzokazve wodudzira. zvawaireva pawaitaura navanhu vachitauravo kwatiri kureva kuti kuhwisisa bhaibheri hakubvi zvikuru e, pakuverenga nekuti kuna vanoriverenga vasingarihwisisi kati vanoriverenga vachitorashika Kuhwisisa Bhaibheri kunobva pavukama naMwari noMweya waMwari. Kana vukama hwedu naMwari hwakanaka, tawana nyasha, tabvuma zvivi zvedu kuti Mwari, hamusi kumboreva nhema. Zvamoreva pamusoro pangu izvokwadi. Ndozvakaita mukomana uya wakafa pamuchinjikwa akati aa kwewe unogoita nharo naMwari sei? Mwari pane chaatadza here? Handiti atadza apa ndisu? Isu tinofira zvatinoita. Ko Mwari togomupa mhosva yei? Saka kana tasvika pakuhwisisa kwakadero, tinowana nyasha, Mwari ochitidudzira nomweya wake zvaaireva, achi, achizadza panenge paka, paka, pasina kukwana, pakashota. Uno, iye unoita kuti pikicha kana kuti zvaaida kureva zvijeke nokuti zvokwadi yamwari yakada kufanana nenzungu inotobiswa mateko pane zviri kuzhe pane zviri mukati dzatsoya bhuku rokwazvakazadzwa kwazakagwa rakanyogwa mukati nokuzhe zvinhu zvamwari kune zviri pazhe zviri superficial zvozikamwa nomunhu wose unovava vachingozvitaura asi kuhwisisa kuri mukati manje koda mweya wamwari kuti ududzire nzayasa vamwe vanhu vachigutana mateko tinongoguta nekungotamba nezita rajesu nokutamba nezita ramwari nokutamba nezvinhu zvekunamata tichitamba namateko nzungu chaiyo tisati taidla kureva kuti hwisiso tisati tava nayo, vazhinji vacharashiwa namateko avanotamba nawo vachiita sokuti mateko ndopane nyaya. Nzungu chaiyo, kunzwisisa chaiko chaiko, vanenge vasati vasvika pakure. Saka votamba havo vachitamba vachiseka zvinhu zvaMwari, vachiita sokuseka, vachiita sedambe, vachiita sejee, vachingodero kusvika vafa. vachingotamba namateko enzungu nzungu chaiyo vasati vaidla nokuti vanoidla nzungu vanohwisisa vano vanohwisisa vanoita vanodla nzungu chaiyo chaiyo vanohwisisa kuti mwari uri kuti kudini e, vano vanohwisisa kuti mwari uri kuti kudini ndo vanowana e, nutrition ndo vanowana zvokudya zvinosimbisa kutenda kwavo nokuti shoko ramwari basa raro kuzadza ku, ku, mutendi nokutenda muchirungu vanoti faith shoko ramwari kudya kuno kunosimbisa kutenda muchirungu vanogona kuti shoko ramwari feeds faith nokuti faith kutenda kunobva pashoko ramwari saka chinochengeta munhu panguva dzenhamo kutenda ndo chinoita kuti usimbe ichocho ubude noku ndo chinokunda kugara zvakanaka hakukundi guva harikundwi nekugara zvakanaka guva harikundwi nemari zvinhu zvamwari mwari haakundiwi haatyisiwi nezvinhu Mwari unohisiwa nokutenda kwomunhu. That's why Jesu akazoti pano murume uya mufumu ningirikiri musoja uya nokuti kakwavanga vaifunga kuti masoja kuda vaponesi aiwa uya musoja uya soko rakamusvikirako akahwisisa nyaya jesu akati a inda munovaudza mambo kuti nanhina kukodzera kuti vauye kumba kwangu yaa handina kukodzera asi ngavangotaura vari ikoko muranda wangu uchapora pano murume uya wakaratidza kutenda kunobva kudenga chaiko kutenda kwokuhwisa Kwakareruka sokwavana asi kune simba. Kwai Jesu aka akakanuka akatyisiwa mwari vakatyisiwa nokutenda kwomuhedheni vakati kana maisraeri chaivo handina kumbowana kutenda kwakadai saka chinotyisa mwari kutenda asi kutenda kuchikura neshoko Pane zvaanga ahwa murume uyu zvakaita kuti atende. Nesu vakava tichiinda kuchechi kunoverenga shoko, tiri kunoinda hatisi kuinda kuti tinoimba tichifara toti haa kuchechi kwakutinakidza. Handizvoo zvakanangwa nekusangana kwavana vaMwari. Kana vana vaMwari vachisangana, vavuya kuosimbisana kutenda. Vavuya kuosimbisana kutenda. Nokuti kana vari panyaya yeshoko, shoko ndokudya kwokutenda. Shoko raMwari ndokudya kwokutenda. Saka kutenda kunosimba nokuwanda kweshoko. Unopavo nguva yakawanda yokuti Mweya waMwari amudururire Amupe nzungu kwete mateko anodhla kudhla chaiko chaiko unosimbavo pakutenda zvekuti nyangwe akaiswa miedzo yerudzii unokunda nokuti kutenda kwake kunoramba kuripo muna Mwari, Mwari womubetsera. Saka kana tichiverenga e, nyaya yedu yemadekwana tiri kutaura nyaya yaJesu achinzi ndiye mutangi nomupedzisi wokutenda kana kuti wesangano kana kuti woruponeso kana kuti wezvinhu zvese e, tinoona kuti timbotiverengei kuna zvakazarugwa tichatangira Pavhesi yokutanga zvakazarugwa yokutanga tichaidza kuti tibatanidze mavhesi akati o e, nokuti vavariro yedu ndeyekuti kana taverenga kutenda kwedu kusimbe saka mwari vachatibetsera kuti tihwisise havamboregi nokuti vakativimbisa kuti mweya mutsvene uchatitungamirira kuzvokwadi yose E, vakativimbisa futi kuti kana tine zvino zvakamira pakati pedu navo kuti mweya wavo usashanda zvakanaka tikabvuma zvivi zvedu mwari vakatendeka kuti vatiregerere nokuti suka kubva kuipi hose saka hatina chingatikonesa kuhwisisa shoko ramwari nokuti kana tichibvuma tinowana kangamwiro simba ropinda muupenyu hwedu chiedza choputika mundangariro dzedu tovona zvinorehwa namwari Saka muna Zvakazarurwa chapter 1 kunonzizvo eh, the revelation of Jesus Christ. Ini ndingati ini kuburitsiwa pachena kwenyaya yaJesu Kristu yaakapiwa naMwari kuti aratidze isu varanda vaJesu. Saka Mwari une nyaya zvakazarugwa yose inyaya yaMwari yavati inyaya iyi indai munovudza vana vazive kuti tiri kuitei nokuti vanoona mauya zvamaita kuno e, mwana wangu e, Jesu e, zvamaita kuviya kuno mwari vana vasara zasi uku havazivi kuti muri kuitei saka ndaakukupai kuti muvadudze dwazive kuti aa hatina kuvata hatina kukangamwa hati hatisivi hatizi kusaziva zviri kuitika tiri kuziva chose saka idai munovadudzira Kuti tinoziva ndopoindi yokutanga. Poindi yepiri kuti tine zvatiri kuita nenyaya yavo sokuimbisa kwamakaita nokuti jesu kaachikwira achiinda wakati iye ndinonokugadzirirai nzvimbo vimbai muna baba mugovimba mandiri hai munoona vimbai muna baba muvimbewo mandiri saka isu tinoziva kuti e, e, jesu nababa vari kumusoro kudenga uku vane zvavari kuita tinofanira kuvimba navo nokuti vane zvavari kuita asi hatina kusiyiwa katiri toga pano mwari ngaarumbidziwe takasiyiwa tinomweya mucheni unotibetsera kuti kutenda kwedu kurambe kwakabatirira, nokuti kutenda kwedu ndokwakavavarigwa nomuvengi kuti akuputse, nokuti kutenda ndokunoita kuti mweya womunhu ubate mweya waMwari pave neconnection ende kana mweya womunhu wasvikira kuna mwari simba rinobva kuna mwari richipinda mumunhu haafi munhu iyeye saka vhesi yobva yatidzidzisa kuti haiwa kune zviri kuihwa e, eh, jesu oti ndichakuzarurirai ndo zvaakuita panapa pana chapta pana vhesi yechipiri yazvakazarurwa chapta wano kwabva kwanzi izvo who bear record of the word of god and of the testimony of jesus christ saka Chatumwa apa kuti chiisiwe pachena ndezvakavanzika zvabva kuna Mwari zvichipupugwa naJesu nokuti munovona Mwari vachi vachironga ushe hwavo havatauriwo direct nezvisikwa vane unodudzira vaviri vanodudzira kunodudzira jesu kodudzira mweya mutsvene jesu unoduri mwari vanodururira muna jesu jesu odururira mweya mutsvene mweya mutsvene odururira kwatiri wotitsanangurira isu saka pane process eh, uh, uh, yecommunication pane pane zvi, pa, pane matauriro anoita mwari nezvisikwa ndo atiri kudzidziswa pana saka nyaya nyaya yedu madekwana inoti iyo muvambi nomupedzisi ndokuri kuenda nyaya yedu handiti munoona kuti patakambotaura paya takataura nyaya yekuti ugere e, pachigaro unotora bhuku atora bhuku opa ku, ku, ku, ku, kuna ningi kugwayana rakabayiwa gwayana ronzi rinokodzera kuvhura bhuku gwayana ndorati kuna zvakazarugwa wokutanga ndorati iro ndini wokutanga ndini wokupedzisira saka tasvika kumagumo enyika uku mwari ava kuti iwe ndiwo wakatanga chipedzisa nyaya yako sokutanga kwawakaita bhuku iri nyaya yaiko munoziva kuti kana pane nyaya isingakoni kubuda zvakanaka ndiyoyi nemhaka yevakaibata vakaiti nha muruoko yakabakwa nababa yakabakwa nomwanakomana iri muruoko gwavo gorudzi haipunyuki nyaya iyi yavanhu Vanhu vachapedzisira kwavakatarigwa naMwari kubva kumavambo enyika. That's why Jesu achizotaura kuna Mateo chapter 24 tichiinda kuna 25 unoti unoti huyai imi makatendeka makakomboregwa come ye blessed of my father huyai imi makakomboregwa muzogamuchira ushe hwamakagadzirigwa kubva kumavambo enyika saka mwari une nyaya navanhu yaasingagoni kupa mumwe munhu yaakati nhamu ruoko rwake iri muruoko gwomukomana mwanakomana wamwari unonzi ndiye wakaitanga uye ndiye uchaipedzisa ndiye alfa ndiye omega kuna zvakazarurwa chapter 1 vese 8 inobva ati ndini wokutanga ndini wokupedzisira I am Alpha Omega, the beginning and the ending. Zvinotaugwa naShe wakanga ariko, ariko, uchazovako, iye samasimba ose. Yei! Shamwari yangu imwe inobva yati, hele! Yeah. Samasimba kureva kuti hakuna simba riri kuzhe kwake, masimba ose ari paari. Hakuna unopunyuka achimanya achiinda anyway, whether ingirozi whether munhu, hazvina basa kuti ndiyani, hakuna masimba aripo ari kuzhe anongorana riot asiri contained nesimba raMwari. Mwari wakabata matom ose. Tamba tamba zvako chidembo muhwi ndakabata ndoiri kutaugwa panapa kuti chivi chingatamba tamba chikaitasei mwari wakachibata saka kana topinda muna zvakazaruka tichaona kuti nyangwe tikabva pana chapter 1 tozokaona chapter 22 haiwa chivi chiri kutamba tamba zvacho muasi mwari mukwe vakabata hakuna kwachichaenda nako chivi chichaguma mwari paati chigume ndo handinofanirwa kuziva kuti zvinhu zvamwari hazvirashiki ndiye wokutanga ndiye wokupedzisira samasimba ose e, kana tikaenda kuna zvakazarurwa chapter 1 toenda kuna 13 inobva tayari yati iyo e, ndakatarisa kuti ndiwo kuti iye ari kumboti ndine wokutanga ndine wokupedzisira ndiyaniko kwaye ndikavona munhu akafanana nomunhu i saw one like unto the son of man kwaye ndakavona munhu asi munhu wacho ndiye ari kuti i am alpha and omega ndiyani chapter 1 verse 5 yobva atiye jesus christ the faithful witness the first begotten of the dead haungamboiti mistake nokuti kukufa hakuna mumwe munhu akaendako akadzoka kuzhe kwajesu Saka ari kutaugwa nezvaya munhu wakakunda rufu ende karufu handiti guri pano pasi saka achitaura kuvakomana achiti imi musanyaya kutambudzika munyika muchavona nhamo ende iyo shuwa nhamo iri kuonekwa asi simbai nechunhu ichi kuti ndakunda nyika norufu gwayo yobva yati vhesi iyo ndiye ishe wamadzishe enyika kureva kuti kana mukaona madzishe enyika akavungana vakazara kwavanenge vakagara vachiita misangano yavo pane ishe ari pamusoro pavo unova ndiye ishe wamadzishe vhesi 14 yobva yati musoro wake nebvudzi rake zvanga zvakachena Semakushe emakwai kana kuti sechando. Yaa. Maziso ake akanga akaita somurazvo womoto. Now kana mukaenda kuna zva, kuna Dhanieri chapter 7 muchaona kuti ndozvakaitawo baba izvozvo. Babawo futi vane vhudzi ravo rakachena. E, kana wotsanangura manje Dhanieri unoti iye imheni isingabyi. mheni inongoramba iri mheni nompande usingapyi e, pauro unobva ati hamuzivi here imi kuti mwari wedu moto unominya Saka tiri kutaura pavukuru hwoumwari huri kuratidziwa apa kuti umwari ndohunotanga ndohunopedzisa ndozvaitaugwa eh, nechapter 1 kuti nyaya iri kukunetsai pasi apo ine wakaitanga unova ndiye akaisika ndiye uchaipedzisa futi iyeye jesu unotaura pana vhesi 18 i am he That liveth and was dead behold I am alive forever haungamborashiki kuti ndiye ani ari kuti am the first and the last ndiye wakauya pano pasi akava nyama vanhu vakamuona jona akati zvatakabata namavoko zvatakahwa nezheve zvatakagara nazvo tikazvihwa aireva jesu iye wakafa akamuka ndiye ari kuti ndindakatanga ndii ndichapedzisa saka toda kuona mumavhesi umu kuti wakatanga sei uye unopedzisa sei jesu achitaura nyaya iyi yokutanga nokupedzisira unotiye unotenda mandiri ndichamupa ini mvura kana ane nyota ndichamupa mvura yeupenyu pachena mvura yandichamupa Ichava maari tsime kana kuti chitubu chinopa vamwe vanhu upenyu. Now, tine zvinhu zvakawanda zvinoitika pano pasi zvinotipa mivhunzo yakawanda, zvinotipa nyota yokuda kuziva kuti kani kana Mwari vachidai, kana zvinhu zvichidai zvomboreva kuti kudini. Kwai naMwari ndichakupai mvura, ndichakupai kuhwisisa kuchapedza nyota yenyu you will understand exactly what is going on and eh, zvichapedza uh, nyota yenyu handiti wakapika here jesu akati hapana chakavanzika chisingabudi pachena saka tiri kuenda from darkness to light tiri kuenda pakuhwisisa nyaya yamwari eiye zvino tinoziva in part paul wakadero hatizivi zvose asi kwatakananga tiri kuenda pakuhwisisa Tiri kubva pakusahwisisa tichiinda pakuhwisisa ende Mwari vanoti ndichapedza nyota yenyu ende zvandichakupai zvacho zvichaita kuti mhana dzenyu umu muve noupenyu vairevei vaireva kuti zvinokupai tariro zvinokupai kutenda kunokupai tariro saka munhu wose unoverenga shoko ramwari unova nehope unova netariro. Revelation 21 yobva yatiratidza kuti iyo imvura iyi kuhwisisa uku ndokunopa kukunda uyo unokunda uchagamuchira zvinhu zvose uchava mudyi wenhaka wezvinhu zvose now unokunda chii johani yokutanga chapter 5 verse 4 inotiye you overcome the world saka chino basa reshoko ramwari kana tichivuya kumunhu rodoziva nhamo yomunhu kuti nyika inoyi inokunda munhu ine nhamo inokunda vanhu ino rugare futi gunokunda vanhu vanhu ka havangokundiwi nechinhu one vanokundiwa nenhamo vagokundiwa futi norugare zvose zvinovakunda saka mwari unotsvaka kuti atipe kutenda kunoti nyangwe tikagara zvakanaka Hatirashiki nyangwe tikapinda munhamo hatirashiki murugare nomukutambura tinokunda zvose nemhaka yeshoko ramwari kuna vafumi vachange variko kudenga vakakunda vufumi hwavo vachengetewa fungwa dzavo nebhaibheri Pane varombo vachaenda kudenga vakakunda nhamo dzavo nokuti vakachengetwa fungwa yavo nemwoyo neshoko raMwari. Saka shoko raMwari rine simba rokuchengeta munhu murugare nomukutambura. In all things, muna zvose tinokunda. Now, Jesu obva ati, Tarisa ndinokurumidza kuvuya, Revelation 22 verse 12. Mubayiro wangu uneni, e, kana Mwari vachitaura nyaya yekukunda, ye, ye, ye, ye vanoziva kugwadza kunoita nhamo, vanoziva kunyengera kunoita vufumi, votipa shoko ravo kuti Tichengetedze mweya yedu munhamo nemukugarika zvakanaka mweya yedu tisarashika pamweya zvinoitika munyama umu hazvifaniri kutirasha hazvifaniri kukunda mweya that is why mwari vachitipa mweya wavo nokuti mweya wavo ndooga unogona kukunda mweya yese iri munyika mweya iri muzvinhu nokuti zvimwe zvinhu ka zvinokupa kuzvikudza zvimwe zvigokupa kutuka mwari nemhaka yenhamo kana kufuratira mwari kana kusvora saka zvinoitika mumweya zvinokosha zvikuru saka mwari achitipa mweya mutsvene kuti ugare matiri utichengete keep our hearts and minds in Christ Jesus. Ndo zvatakatarisana nazvo. Saka vhesi yobva yatiudza kuna Daniel kuti ndakaona zvigaro zvavanhu zvichibviswa I beheld till the thrones were cast down. That can only be human thrones. Mwari une nguva yekubvisa zvigaro zvavanhu oisa chigaro chake. You see? Saka toona kunari zvaka Daniel chapter 7 verse 9 yobva yati iyo ndakaona zvigaro zvavanhu zvichiiswa apa chaMwari chichiiswa pamusoro ancient of days did sit whose garment was white as snow and his hair of his head like pure wool waiva nemheni isingamiri saka kuburuka kwezvigaro zvavanhu ndokukwira kwechigaro chaMwari now Mwari vanopedza nyaya yepana apa sei? E, Revelation chapter 7 verse 10 inoti Mwari haangosumuki kungoti right ndapedza aa ah, ah. kwanzi pa unopedza nyaya nemabhuku we worship a God who goes by the book even nyangwe vachitiitira nyasha its according to the book havangoiti zvinhu mwari zvisina chapter and vest zvisina record zvisina paungareferenza kuti e, saka zvaitiwa sei aiwa tinonamata mwari womutemo Saka muchiona kuti Satani pose paanoparidza vhangeri rake hakuna chinhu chaanovenga somutemo, nokuti mutemo hauchinji nenguva ende hauchinji navanhu. Saka mutemo uchisunga. Saka Mwari vanotoratidza panapa kuti zvinhu zvavo zvinoenderana nebhuku, even nyasha dzakatonyogwa mubhuku kuti if we confess our sins kana tikabvuma he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us hazizi nyasha dzisina vhesi saka kunzi ndakatarisa ndikavona mukomana achivuya kumukuru wamakore indinofarira vhesi 14 yadaniel chapter 7

in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold. Great God made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation is sure. Saka, kana mwari vachiunganidza dare chatirikudza kuti hwise ndechokuti ichoo vari kutaura nyaya yekupedza chimwe chunhu apa zvakazarugwa ibhuku rokupera kwenyaya kuti nyaya ichapera sei jesu uri kuitei kudenga uku uri kupedza nyaya sokuvamba kwaakaita uri kupedza sei now kana mukaenda kuna vaefeso chapter 3

Mwana komana waMwari, Jesu ndiye wakasika achiraigwa naMwari. Nokuti Ephesians 3 verse 1 inobva yatiyo, God who created all things by Christ Jesus. Yobva yati iyeyu mukomana uyu shoko raMwari, the word was with God and the word was God, the same was in the beginning with God, all things were made by him And without him was not anything made that was made and the word became flesh and dwelt among us ndi jesu uyu ndiye wakasika zvinhu zvose ndiye wangana mwari saka muchiwa kuna genesis mwari achiti let us Jesu ndiye musiki. That's why achizoti kwakuvakomana vaya ah, imunambondito mungandidzidzisa sabata here imi indini shewe sabata waireverei ndiye wakasikazve akazoridzinika pazuva rechinomwe Saka hamungamudzidzisi machengeterwo aro ari emuridzi waro. Hazvirevi kuti rabvisiwa. Chiri kutaugwa apa machengetero eSabata. Saka panapa Jesu ndiye vakasika. Kana tichiti isu tichiudzana ende tinogona kuzviita ka handiti tiri vanhu here? Tinogona kuudzana sezvizvi kuti haa Isu tava maKristu, isu hatichengeti chii? Hatichengeti Sabata. Ndokunonzi kupokana kwenyaya manje kuku. Nokuti iwe ungagoti hauchengeti Sabata, woti iwe unoda Jesu. Jesu ariye wakasika achiti chengetai Sabata. Iwe uno, Jesu unoti ndakasika in six days, ndikazorora nomusi wechinomwe. Nokuti ndiye wakasika zve. You can't have an issue nesabata ka and then say uri shamwari yaJesu. It's not possible. Nokuti Jesu ndiye wakasika akadzimika sabata kuti ive saini yekuti ndiye wakasika. Zvinova ndo zvinorehwa neBhaibheri rose panapa kuti Jesu ndiye wakasika. Saka kana Jesu ariye wakasika zvose, ndiye muridzi wazvose, ndokubva isa signature ye seventh day kuti zororai mose Muchirangarira kuti ndakasika. Saka iwe ungagoti iwe unonamata Jesu asi sabata hauridi. Ah, zvinoreva kuti kudini? Handirevi kuti vanhu vanozvita mavune. Ndiringoreva kuti hazvihwisisiki. You can't have an issue with the Sabbath and not have an issue with the Lord of the Sabbath. Saka Jesu ndiye wakasika, ndiye mutangi wenyaya. Now, Eh, kana tichibva kuna vakorose inobva yatiyo kuna vhesi 15 jesu ndiye mufananidzo wamwari usingavonekwi ndiye muvambi wezvisikwa zvose ndivo akazvitanga

Ndiye mufananidzo waMwari. Kana kana uda kuona Mwari tarisa Jesu. Kwani ndiye wakasika zvose zviri kudenga nezviri panyika zvinoonekwa nezvisingavonekwi kana zviri zvigaro kana huri ushe kana vari vakakwirira nemasimba ose zvose zvakasikwa naye uye ndezvake wanga aripo zvinhu zvisati zvavapo Zvose ibasa rake. VaHebheru chapter 1 verse 2 yobva yati iyo Mwari wataura mumazuva ano wokupedzisira kwatiri kuburikidza nomwanakomana wake unova ndiye waakasika nyika dzose naye now ndinoziva hangu kuti kana tigere kwedu kana kuti tinenge tiri kubhindura uko kana kuti tinenge tiri kumasvingo kana kuti tinenge tiri kubhurowayo kwedu uko e, takatarisa kudenga tinongoona nyeredzi hatihwisisi kuti bodo nyeredzi mazuva edzimwe nyikavo kumusoro ikoko hatizisu toga tine mazuva Tiri nyika haa zuva redu iri rovherekera nyika ino asi mamwe mazuva dzinova ndonyeredzi dziri kumusoro uku dzine nyika dzadzinovhenekeravo denga rose rizere nenyika navanhu noushe namaguta nechii denga rose isu hatizvivoni nemhaka yekufupika kwamaziso edu asi mwari munhu mukuru denga rose rizere nemaguta novutongi hwakaerekana hwatisingambohwisisi Zvakaitwa naJesu zvose. Unova ndiye kuhwinya kwaMwari uye wakafanana naye zvachose. Now, kana tichiverenga chirungu chinobva chati express image. Express image hauzi mufananidzo wokungova mufananidzo. Mm -mm. Zvinoreva kuti zviri Mwari Zviri Mwari, express image, inoreva kuti zviri Mwari ndozviri mwanakomana. That's why iye Jesu achiti, Thomas, imakomana ini, kana mavona ini matovona Baba. Express image. Saka Mwari vachitaura kumwanakomana vanobva vatiwo Mwari imi mugere pachigaro mugere nokusingaperi Hebrews 1 verse 8 Thy throne O God chigaro chenyu imi Mwari chinogara nokusingaperi ndibaba vachitaura kumwanakomana Isaiah chapter 9 verse 6 inobva yatiyo kwatiri kwazvarwa mwana komana vutongi e, huchava pamapendekete ake zita rake richanzi unoshamisa mupiwa mazano mwari wamasimba ose baba vanogara nokusingaperi haiwa muchinda worugare saka tahwisisa chunhu hwani panapa Mwari vapi vanopa bhuku kuna Kristu? Vanomupirei? Ndiye woga wakakodzera. Ndiye wakatanga nyaya, ndiye unofanira kuipedzisa. Saka zvakazarugwa Kwakupedzisiwa kwenyaya. Genesisi ndokutangwa kwenyaya. Asi nyaya yashata ka pakati apa. Paita kushata kwenyaya, vukama hwaMwari nomunhu hwapindigwa nenyoka. Nyoka ndokuruma munhu. Ndokuruma fungwa idzi. Munhu ndokuva nepoizeni yokusavimba naMwari. Munhu ndokutanga kugwara chivi nokuti warumwa nenyoka. Mwari ndokutuma mwanakomana wavo kuorapa munhu, kuomurapa chivi. Vanoshandisa chinyi Mwari kurapa chivi? Vanoshandisa kutenda. Kutenda kuchipinda sei mumunhu? Kunopinda neshoko raMwari. kunzwa nzeve idzi zvatiri kuita kuparidza kudai so tiri kutohwisisa zvinhu zvamwari ipapa saka mwari vachituma jesu vakavuya kuorapa isu tose tarumwa nenyoka tikazadzisiwa tikazadziwa doubt mumusoro kusavimba kuhla mwari ndokubva vatuma jesu kuorapa kuhla nekusavimba kuitisa kutenda ndobva vabvisa mweya yesvina igizere muvanhu ndobva vaisa mweya mutsvene imomo kuti vanhu vapore tose tinodzogwa nomweya wamwari tose patinorumwa nasatani ende unofamba achitiruma hambo kusiya hapana pano usina kumborumwa tose tinozvagwa takarumwa tazvagwa tigorumwa futi saka mushonga wenyoka dzakatikomberedza dzinova ndisatani ndishe jesu vanouya votirapa that is why mwari vakati kuna moses moses vakanyoka yendarira uise padanda anongoitarisa Kana arumwa nenyoka dzomurenje munomu akatarisa apo unopora hazvina basa kuti warumwa nengani kana kuti warumwa nedzakaipa sei ukangotarisa chete kunyoka endarira uko wapora jesu obva ati kana ndikasimudziwa sezvakaita mozisi achisimudzira nyoka murenje hakuna unotarisa kwandiri ndinovakwevera vose kwandiri hakuna anotarisa kwandiri akasapora saka mushonga wamwari for nyaya yechivi yatinetsa tose kuti mumwe nomumwe wedu panapa tiise kutenda kwedu ziso pana jesu ziso pavhesi ziso pashoko shoko ramwari haritinyadzisi ukaritarisa shoko iri rinorapa chivi saka pakati apa tarumwa jesu watanga tarumwa jesu watitevera pakati apa kuzotirapa wafamba nesu tarirai ndinemi kusvika kumagumo enyika hatisii kana nanhasi nyika isati yaguma saka jesu achinesu unofamba nesu tose tichirumwa tichitambudzwa unesu achitinyaradza kwai ndichakutumirai comforta munyaradzi ndichakupai mupiwe mazano councela hatizi toga tiri kufamba tichipiwa njere namwari tichinyaradziwa namwari murenje muno kusvika tasvika kumagumo saka zvakazarugwa manje yaakutora ya kunoperera nyaya uku yoisa pachena kuti hayi vanangu nyaya ichapera yakadai muvengi uchaita akadai ini ndichaita ndakadai imi munofanirwa kuita makadai ndo zvakanakira zvakazarurwa zvakarangwa harizi bhuku rakavanza chunhu aa rotofanira kuburitsa nyaya pachena kuti mwari uchadai muvengi uchadai imi munofanirwa kudai kuti mupone panguva iyoyo saka ndo patiri saka uyu mukomana wapuwa bhuku uyu unova ndiye shoko ramwari kuna zvakazarugwa chapter 5 vhesi ya 12 denga rose paangori chinhabhuku zvikanzi unofanira yakafanira nyenye kugamuchira simba nokufumi nenjere nesimba Nokukudziwa nembiri nezvikomborero, nokuti kamwari kana achiti chunhu ngachirambe chakadero chinenge chakanaka. Kana chakaipa mwari hakomborero anoda kuti chife. Andochituka chofanirwa kufa. That's why nyika ino payakabva kuna mwari tazadziwa nhema mumusoro umu. Mwari wakatuka nhema dzacho nesu tose kuti hamumbobudiriri nhema dzenyu. Saka nanhasi vose vanogwisana naMwari kutungana kuwesta nguva nokuti zvose zvinogwisana naMwari zvakatotukwa zvinofa chete asi zvinowirirana naye Mwari unokomborera. Saka kana vanhu vaponesa vamushe hwaMwari vakuita zvakanaka kwaye Mwari uchakomborera zvose. They will receive glory and blessing. Saka denga rinogara pasi eh, kuti vavhure va, va mabhuku kuti kuchitaurwa kunzi saka nyaya iyi inopedziwa sei e, tavona mavambo tavona jesu achiuya but takuda kuona kuti manje inoguma sei nokuti chisina kuti jekera pachena Nechokusahwisisa kutiko, Jesu achiinda kudenga akainda kunopedzisa nyaya yechivi but inopedzewa according to the book and to the books thats why daniel chapter 7 ichiti mabhuku akavhugwa rutongo kukatanga mwari haaiti zvinhu zvisina witness mwari harizi tsotsi gweregwere aa ah, ah. Zvese zvine record zvese zvakanyogwa zvakanaka nezvakaipa nyaya yose pachena bvu sokuimbisa kwake Jesu kuti hapana chakavanzika chisingabudi pachena saka kana Mwari wopedza nyaya yechivi he does it in judgment according to the law and according to his word that's why Jesu achiti shoko randakutaurira richakutongai pakupedzisira Mwari aiti zvinhu zvisina shoko now chanetsa chii iluke chapter 19 verse 14 asi vanhu vake vakamuvenga his citizens hated him ende for sure munoziva kuti kana uchida kuona kuti mwari unovengwa so tarisa tv tarisa news Pese panotaugwa Mwari unohwa ruvengo gwavanhu so zvikuru kunyika dzine mari dzakafuma Mwari hadiwi pa screen haadi kuti vakadobhana kana nekuzvikoro bhaibheri harichaverengwi kuzvikoro unotosungwa kunzi uri kukanganisa vana ya mwari unovengwa zvokuti bhaibheri rakabhaniwa kuzvikoro munamato wakabhaniwa kuzvikoro mwari unovengwa kwese kuno mweya iwoyuyu wavanhu vasingadi mwari mwari haadiwi haadiwi mudziparamende haadiwi haadiwi vakakomboregwa vane nyika dzinodiwa mwari Vanofanirwa kutenda zvikuru vanhu kana vachitenderwa kunamata, vachitenderwa kuparidza zvinhu zvichi vanhu vachinamata vasati vaita nyaya dzavo dzemaparamende nechii. Ukavona uri munyika yakadero zvakakomboregwa izvozvo nokuti uya mukomana wakadzingwa kudenga watakataura nezvaye last week. Haatenderi pose paanotonga kuti Mwari atauge zvakanaka pamusoro pake. Vanomutaura Mwari kana vachimutaura vanomutaura vachimuseka riri jee. Vanotokusema kuti chakunetsa iwe kusadzidza. ya kudzidza vuhedheni vasina kudzidza unongovavona nokutenda muna mwari ndo pfungwa iripo wochizvibvunza kuti vakadzidza vacho kana zvichihoita kuti vasaziva mwari saka vakadzidzei nokuti eh, ndofunga ndivapisari machapta 14 inotiyo Benzi rakazviudza haana kufamba achitaura mustreet wakangozviudza kuti hakuna mwari ndokubva ararama saizvozvo saka tiri kutaura nyaya panapa yekutiyo pane ruvengo guripo kwete fiction kwatotovona vanomuvengerei mwari mateo chapter 21 verse 38 yobva yatiyo vanotivo ngatitore nhaka yake vane zvavanoda zvavanofunga kuti mwari unovakonesa kuti vazvitore vazviite zvavo ruka chapter 20 verse 14 inoti ngatiurayei jesu uyu tomuurayireiko kuti zvake zvive zvedu now handi tatanga tichiti isu jesu ndiye wakasika zvose akasika navanhu akasika nesabata racho akasika zvese akabva ati ndezvangu ndokubva ati sabata nga in six days god made heaven and earth saka ndezvake vanhu nenyika nyika nokuzara kwaye ndeya jehovha ivo vari kuti haizi nyika nokuzara kwayo ndeyedu ndoo nyaya iri kugwiwa saka muchizovona manje mwari ka e, unotaura kuna deuteronomy chapter 32 verse 9 32 yadeutoronomy inobva yatiyo nhaka yamwari vanhu vake the lord's portion is his people jakove kana kuti israeri kana kuti vanhu ndevamwari ezekiel eh, chapter 18 verse 4 but iyo mweya yese ndeyangu vakorinde vokutanga chapter 7 23 vevati makatengwa nomutengo mukuru musava varanda vavanhu Uh, first corinthians chapter 6 verse 20 vati makatengwa nomutengo mukuru itai kuti mwari arumbidzwe nemaitiro enyu miviri yenyu nomweya ndezvamwari acts chapter 20 kati mabasa chapter 20 verse 28 inoti chengetai sangano mumeke shuwa kuti maripa zvokudya zvakafanira Nemhaka yei? Nokuti Mwari wakaritenga sangano neropa rake. Iyoyi ndeimwe nyaya iyoyo. Vanhu vanofunga kuti wakafa pamuchinjiko ndiJesu. Havazivi kuti bodo ndiMwari asi ari munyama. Mweya ndiMwari, nyama ndoyakafanana nesu. Saka wakafa pamuchinjiko ndiMwari. Ndozvatisati tanyatso kuhwisa kuti kandi kuzosvika Mwari arembere pamuchinjiko wakashama. Arohwa zvakaita seizvo zviya zvokuti wanga asisagoni kutarisika Bhaibheri rokuti Bhaibheri Isaiah 53 inobva yati he was so mad wanga arogwa zvokuti hapana chawaigona kuvona chakanaka ipapo. Yeah. Arohwa kudero ndiani? ndiMwari. Warohwa nani? Navanhu. Vachisundwa nani? NaSatani uri mavari. Unodini? Unovenga Mwari. Saka tadzokera pavhesi iya yokuti vakaungana vakati hatidi kuti uyu atitonge. Vanogwana Jesu. Vanogwana Mwari ende kana vachigwana Jesu vachigwana Mwari vanogwa zvekuti izvo panofa munhu. Saka Mwari vari kuitei? Vari kuitei yezvino? E, kana muchiona kuna Ruka chapter 20 verse 43 kwanzi vanoti Jesu gara pasa iwe chigara andiwafa Handiti waripa mungava chigara apa ini manje baba inini inini mwari baba inini ndakugadzirisa e, vavengi vako uchaita vokutsika pasi petsoka dzako kudai I will bring them to their knees before you vachagwadama wogoisa chisino chako pamusoro pavo saka ari kugwadamisa nyika yose ndimwari kwose kugwisana najesu kuri kugwadamisiwa namwari baba pachavo saka patoita nyaya hura nokuti ukatanga hondo nevanhu chansi yokuhwina unayo asi ukatanga hondo namwari chansi dzokuhwina ndo dzinonetsa wagwana jesu wagwana mwari and haizi nyaya yanhasi inyaya yakare e, kana muchiona mwari achitaura e, kuvana vaisraeri unoataura kuti imi vana imi ndoda kuti mugare mumatende musagara mudzimba iwe abrahama ndakutora kwandakutora gara mutende kamwe pagore israeri wese ngaavungane kumatende David akuti Mwari ndoda kukuvakira imba zvikanzi unogondivakira imba yeko ndakamboti ndoda imba here handiti makore ose awa imi neni tigere mumatende zvinorevei ndiri kuedza kukuudzai kuti handisati ndakupai musha pano ndakuvimbisai abrahamu akavimbisiwa nyika asi haana kuipiwa akanzi gara mutende kusvika afa ava no mwari zvamandiimbisa zvikanzi chirega ndikuratidze tarisapo ndokubva avona mumuvono guta raanga achigadzirikwa namwari kwanzi abrahama akati zvaringana ndichagara mumutende mazuva angu ose ndakamirira izvo zvandinozviitira ini aa hazvina kunyatsokuita zvakanaka izvo zviri nani izvo munomboziva here kuti rugare gokuzvipa hakuna kunyatsokunaka Gunonetsa pakuti guno kuchema nokuhla nokuwandigwa nokutambura hakuna munhu uno, uno, unofunga fungwa yokuzvipa rugare une zororo haavati ende kana azviunganidza unohla kubigwa saka rugare gwokuzvipa hagunyatsi kuita zvakanaka gunotidhurira mhani kotora hope gunotitorera hope gunotivenganisa navanhu ende goita kuti tinyime futi ende tigozvivunganidza tisingazvidli tofa tozvisiya zvinonetsa rugare gwokuzvipa musaka mwari akati kuna abrahama abrahama vegara a very simple life gara mutende munoziva kuti kana ini zvinondidzora ndinose ndinovona kuti ha ini ndinorashikavo sesu to tose takangofanana tine shungu yekuzvipa rugare pano jesu achitaura anobva ati ehe shasha yaka kwaikwana mumwe ishe handiti mukomana uye akaviya kuna jesu akati Ishe mukoma wangu uh, watora zvinhu zvose mungatauravo naye here kuti tipamurane napakati ishe vakati iwe ii ndinokwana papi panyaya yenyu yokukara nokuti hauna kusiyana nomukoma wangu fungwa yenyu ndeyekuti muzvipe rugare pano ndokubva atendeuka hana kana kuzobhodhera nenyaya yacho ndai munaiverenga story iyoyo ishe havana kungomupindura zvokuti ungati vakagadzisa nyaya yake nyaya yake yaangosara yakadero vakabva vangoti rekai ndikuudzei pane murume wakanga ano munda wake wakanaka akati ah, regai ndiputse zvandinazvo izvi munda wangu gore rino wasisa waita zvakanaka saka haa gore rino zvapfachukira rega ndiputse matura andinawo ndigovaka manyowani ndigowedzera ndigoisa mudura ndigogara zvakanaka mazuva ano isu taigona kuti heis an organized man akarongeka murume uyu haana kufanana nawo mwana asina plan saka kwai wakati aita saizvozvo Kwai husiku ihoho wanguda wanga achironga samasikati apedza kuunganidza zvazara kana vakamborima kumusha mozviziva imi ruvazhe gose gwegwa angozara chibagwe chichioma muchafamba zvitonyenyeredza kudai saka kurira kumarusai vanhu zvatoziva kana chibagwe chanhingi chinonzi paruware wa ya choni saka saka Kwanzi usiku ihoho chivagwe chakazara rukweza gwakazara paruware mhuka zvetse akaunganidza nzungu nyimo manhanga mapudzi hagwe rinokwakaita mushe Kwanzi husiku uhwu Mwari ndokubva ati benzi benzi ndakutora upenyu ndoda kuziva kuti zvavaunganza zvichava zvani saka Mwari akati Israeri yose garai mumatende Christians are supposed to live in tents in their minds tinofanira kuva nefungwa yetende yokuziva kuti tiri mutende nyama iyi tende hauzi musha hati chino chinokwegura chunhu ichi chinofa itende so mwari akati mose iwe abrahama lot israeri wose once pagore kumatende imi vana va VaRekab, baba venyu vakakuudzai? Ndinofara zvikuru nezvamakaita kuti mugere mumatende. Mwari haadi kuti vanhu vake vakangamwe kuti vanofa vachipfuura. Tiri mumatende. Saka Mwari ndokubva aningirika adzidzisa eh, matumba kuvana vake. ndine shuwa kuti makereke ose mune macamp meeting ndonga mamethodist vane misangano yavo mahwisiri machinyi machinyi mune misangano yematende hama dzangu muri hama dzangu imi munotenda kuna kristu saka tine, tine tsika yekuinda kumakempu haina kutanga nesiya ndimwari anoedza kutirangaridza kuti hatina musha pano tinopfuura tikuinda kunzvimbo yatakagadzirigwa namwari inova ndo yaakaenda kunogadzira inova ndo yaakuburitswa manje pachena ndakazvarukazvakazvarugwa kuti aiwa ii muri kufunga kuti ndakanga mwandina ndine zvandiri kugadzira vuno rambai muri mumatende ndiri kudzoka iyo inyaya Ndiyo nyaya zvakazarugwa. Mwari vachazviita sei kutibvisa mumatende vachitiisa pamisha isingaperi inogara nokusingaperi handiti jesu aitaura akati let not your heart be troubled you believe in god believe also in me in my father's out amany mentions mwari uchatibvisa sei matende achiitisa mudzimba dzinogara nokusingaperi e, achitipa miviri inogara nokusingaperi nenzvimbo dzokugara dzisingapfuuri uchazviita sei to take us kutibvisa kune zvinhu zviri temporary zvisingagari achitiisa kuzvinhu zvinogara uchazviita sei uchazviita nebhuku uchazviita nerutongo zvichagarigwa pasi zvigodhongwa kuitira kuti vakambambashira vatange vabvisiwa pamutemo voonekwa kuti aiwa vakambambashira havo but hachizi chavo chinhu chacho kana denga radhisaidha kuti ava vakambambashira vaakuzotoregwa denga rozotuma jesu manje kuzotora ndopanozoshanda chisimba saka tichaverenga pana acts chapter 3 chinda kuna vhesi 20 inotiyo tende vukai tende vukai mubvume zvivi munokanganisa ini bvumai kuti muri kukanganisa wose munhu ngaabvume ini ndinobvumawo Eh, inini wandine humambara hwangu iwe une humambara hwa oho upenzi hoho hunoita kuti tikanganise vanhu tigokanganisa namwari zvese ngatizvibvumei izvo zvezvo pane pane guyo gwandofarira gwataiimbisiwa kare ndichikura gwainzi ngatibvume zvinyangadzo ya ngatibvumei kuti tinonyangadza vanhu and ndinonyangadza mwari ende tinoitisiwa nomuvengi nokuti hapana munhu akangozvagwa akadero zvinhu zvinodzidzisiwa zvinopinzwa mumunhu zviya satani wakatiruma kuna mbuya ivhu tabuda unotiruma futi saka kutadza kwomunhu kune kwakunobva saka kwaine bhaibheri bvumai kuti muri kukanganisa kuti zvivi zvenyu zvidzimwe pachauya nguva dzokunyaradziwa eh, acts chapter 3 verse 20 kunzi mwari uchatuma jesu panguva idzodzo idzo wakaparidzwa kwamuri uyo unofanira kugamuchirwa nedenga kana kuti wakagamuchirwa nedenga kusvika nguva dzokugadzirwa kwezvinhu zvose dzasvika dzakataurwa naMwari nemiromo yavaprofita. Saka Mwari une nguva dzekudzorera zvinhu zvose panzvimbo yazvo. Jesu panzvimbo yake saishe wamadzishe, isu panzvimbo yedu savana vaMwari. Ava vavengi vaMwariwo panzvimbo yavo sevapanduki. Mwari unofanira kuita zvinhu zvese izvozvo mujajimenti, kuisa mumwe nomumwe panzvimbo yake. Kana Jesu aisa munhu panzvimbo yake, apedza ova ati it is done, zvapera zvaringana. Saka kwanzi Jesu uri kuita basa iroro whom the heaven must receive kusvika zvinhu zvese zvadzoserwa panzvimbo yazvo saka basa rajesu iri zvino kudzosera zvinhu zvose panzvimbo yazvo asi hazviiti pachizivano zvinoenda nebhuku nemabasa evanhu kuti munomu wakakodzera nzvimbo ipi, wakakodzera mubairo upi, wakakodzera shamhu ipi, zvinodhisaidhiwa zvese izvozvo kudenga. Saka haugoni kuita nharo nazvo, haugoni kudzima bhuku, haugoni kutenga jaji, hauna zvaunogona, inongotambwa nyaya semabasa that's why pane nyaya yekuti tauriranai naMwari muchiri pazhira uchine upenyu ini ndichine upenyu tiri kufamba kana Mwari whether we like it or not in this world iwe neni tiri kufamba naMwari every day zuva robuda ngirozi dzake dziri pano tiri kufamba naMwari pana ngatitauranei naMwari nhasi tisati tasvika kurufu uku Ndondi wansi tasvika kurufu rufu hakuregedzi munhu ka ukangokuti kwi ukangopinda muguva ahe hakukuregedzi kusvika jesu achiuya uchinogamuchira mubairo wangopinda murufu watobahwa rufu haguna ruvhesi haguna chii mwari ngavatibatsire tisatamba nenyaya yenguva nokuti ukaera wangopinda murufu handiti story yarazari ndozvainoita uya murume wakati nditumireivo ndi, ndi kuhama dzangu nditewa ndofunga waifunga kuti uda uchadzosegwa agono dini zvikanzi aa kwawaendako hakuchatodzoki ushamwari kana muchiverenga zvakanaka storiya e, hairevi kuti vanhu vakafa vane zvavanoziva jesu waaidza kudzidzisa kuti once wafa

hapachina change ndopapera sarungano indai munoiverenga kumba muchikaranga kana muchishona kana muchizezuru bhaibheri muverenge from verse 34 yadaniel chapter 2 kusvika pavhesi 45 inonyatso kutaura pachena kuti mazuva amadzishe gumi apo Akavhengana ndarira nevhu anoreva madzimambo enhingirikiri eh, vanobva muroman empire nokuti roman empire ndoruzhe rwesimbi tichazvidzidza pane imwe nguva kana muchiinda kuna daniel chapter 2 Pane simbi ina dzanga dzakavaka chitumbi chaDaniel chapter 2. Pane goridhe, pane sirivheri, pane, pane brasi, then pane, pane simbi. Simbi kutsoka kwayo uku ndokwaiinozonovhengana nevhu yomixa iron and clay nyika dzakasimba nenyika dzisina kusimba ieuropean union kai nokuti european union ndeine nyika dzakasimba nedzisina asi dziri kuita kuti dzibatanidziwe kwanzi mumazuva iwawo chaire judgment yodogara pasi kuti zvaringana e, jesu wodotumwa kunzi chinda unogadzirisa e, kuti zvatatonga kuno iwe basa rako chinda unozadzisa sokutonga kwataita saka jesu achitaura kuna zvakazvarwa unotiye Behold, I come quickly. Ndiri kukurumidza kuuya mubairo wangu rumavoko. Nhai mambo, ko madhisaidha rini kuti ani unowana chinyi? Ndadhisaidha ndisati ndauya. Handiti saka muchiona kuti kana muchiparidzira vanhu kana kuti kana isu tichiparidzira vanhu tichiti haa vakafa vaenda kudenga tinoreva nhema nokuti heno unoona haa akaenda kunogamuchira mubayiro wavo aa hama dzangu ndinozvihwisisa ndinohwisisa mafungiro edu mafungiro edu hatidi kugamuchira kuti vanhu vafa zvangopera ipapo kwangosarira bhuku but ndozvinotaura bhaibheri bhaibheri rinoti it is appointed unto man once to die but after that the judgment ndozvainoita bhaibheri saka wese afa nyaya yamaoka jesu woenda kubhuku Ndiye unozovuya nomubayiro, achipa mumwe nomumwe. Saka Bible ichiti paanodzoka, unomutsa vakafa, opa mumwe nomumwe sokubata kwake. Hakuna unoenda kudenga uko. Kunodini ko? Kana tafa, Mwari unotitendera kuti tizorore muguva, tomirira mubayiro. Saka nyi Jesu, kana rufu gwakubata, akafanana najailer haakuregi hakuna unopunyuka ikoko musaudzwa nhema kuti kana ukabisa mwari mari unozobva ikoko woenda kumwe kuri nani mofunga kuti mwari imi unobribiwa nezvimari kuti achinje zviri munhu womuita munhu kwaye nemusatisa handizivi kuti munoziva zvimwe zvinhu kana uchizviva zvichitaurwa vanhu unongoona kuti wamani Hapana hai anyway chataziva ndechokuti icho Jesu uri kuuya nemubayiro wokuzopa munhu wose. Tinenge tiri pana patakaungana. Daniel chapter 7 verse 26. Taakupedza yedu. Asi rutongo guchagara the judgment shall sit vagobvisa ushe bwake nokuhuparadza kusvika kumagumo. Saka kana judgment yogara kudenga, chavakugarira manje kutonga kubvisa vushe gwavanogwisana naMwari. Kureva kuti pana Pane vushe vhunogwisana namari naMwari saka judgment inogara pasi to bring the enemies to footstool kugumisa vushe vwose vhunogwisana naMwari novutengo. Vese vasingadi Jesu saMponesi vanozobatanaye Nokuti haanzvengeki vanozobata naye vava varanda iye ava ishe. E, Jesu aitaura noti ah, varanda havana nzvimbo asi vana vane nzvimbo. Saka hatisingadi kuva vana vaMwari tinozova varanda asi varanda havana nzvimbo. Kana zuva rabuda havavati mumba varanda vanoenda kuboys kaya Zvino boys kaya mwari kurashwa haana nzvimbo yekuchengeta vanhu eh, nokusingaperi kuinda kumoto moto basa rawo ndokugezisa kubvisa zvisizvo thats why daniel chapter 2 ichiti kana basa raitiwa iri hapana zvakanga zviripo zvinosara zviripo there will be no evidence of sin in the judgment hell is a place where sin is terminated kugehena uku ndokunodzimwa nyaya yechivi yoshaikwa

Iye Samasimbaose acha, achateererwa navanhu vose. Now, kana Mwari agadza ushe bwake, Daniel 7:28 yobva yati, He that is the end of the matter. Apa ndopaperera sarungano. Saka wakatanga uri kudenga kuti apedzise kana odzoka Uri kuuya kuzopedzisa zvaapedzisa uko. Takamirira kuuya kwaJesu. Unovuya rini? Mumazuva ano eEuropean Union akabatana vushe hwakasimba neushe husina kusimba, akavhengana nyika simbi neclay. Nyika yose iri kuedza kubatanidziwa kuti irambe Jesu, asi Jesu uri kuuya nokuti Bhaibheri rinoti wainda uko kunogamuchira ushe uri kudzoka kuzodzima ushe hwechivi nokunyaradza mahwi evavengi vake. Ndozvatakatarisana nazvo. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka, vatibetsere tose, vatipe nguo dzakachena, vatikangamire zvivi, vatipe nguo dzakachena pachena tiponesiwe kuita kuti Jesu paanouya awane takavanda pasi pamapapiro ake enyasha dzake, tichibvuma zvivi zvedu, takachengetewa noMweya Mutsvene. Mwari akuitire zvakanaka. Ngatinamate hedu. Baba vedu vari kumusoro kudenga, maita enyu. Tataura nguva yakareba, tichitaura zvakawanda. Mweya wenyu ngaushande nazvo kuti vanhu venyu vapone. Muzita raShe Jesu tanamata. Ameni.